Et geet net nëmmen duer, einfach ze fuerderen, esou als Schlagwuert, et muss een déi ekonomesch Licenciementer verbidden a Betriber, déi Beneficer maachen. Mee mir hunn eis geduet, mer mussen dat och kloer formuléieren. Duerfir hu mer déi Proposition de loi hei presentéiert. Si huet véier Kapitelen. An engem éischte Kapitel gëtt definéiert, wat e Licenciement économique ass a virun allem, wat e Licenciement économique ass, deen abusiv ass, dee mëssbräichlech ass. Zweetens hu mer an engem Kapitel nei Rechter definéiert fir d'Ausschüss, fir d'Betribs-, fir d'Personalvertriedungen, wéi se kënnen d'Interesse vun de Leit besser verteidege géint esou Mëssbräich. Drëttens hu mer och e Kapitel virgesi fir d'Indemnitéite bei mëssbräichleche Kënnegungen insgesamt. an d'Lut ze setzen a fir d'Reintégratiounméiglechkeet, déi et theoretesch gëtt, fir déi fir déi mat méi Rechter ze versinn, fir dass se och wierklech wouergeholl ka ginn, a véiertens eng nei Finanzéierung vum Fonds pour l'emploi duerch eng spezial Cotisatioun vun de Betriber an duerch Remboursementer vun Aiden vum Stat a gewësse Fäll. Deen Text, wou et schonn am Code du travail ass, wou de Licenciement abusif, de widderrechtlechen oder de missbräuchleche Licenciement definéiert ass, do menge mer, misst een do dobäi fügen, wat ekonomesch net tragbar ass, wann do den Haupt oder den Den eenzelen But oder den Haaptbut ass fir d'Resultat finanziell vun enger Entreprise ze amelioréieren oder wou eng Entreprise licenciéiert, obwuel do eng Benefice ofgeworf gëtt, deen awer durabel ass. oder wou zum Beispill keng richteg Baisse vun de Commandë virläit oder aner seriö ekonomesch Ursaachen, déi awer elo mat der Aktivitéit vun deem Site, wou produzéiert gëtt, zesummenhänken, dass all déi Fäll dann eeben ënnert ee Licenciement abusif géife falen. Mir hunn also engersäits eng Definitioun, wat ass iwwerhaupt e Licenciement économique abusif, wéini ass dat de Fall. Dat ass eng Definitioun, déi gëllt fir all Salarié, dee vun esou engem Licenciement betraff ass. Mee doniewent hu mer awer an engem grouse Kapitel eng Rei vu Moossname virgesinn, wat d'Gewerkschafte kënne maachen, fir konkret de Leit an esou Fäll ze hëllefen. Éischtens emol doduerch, datt dee Begrëff vum Licenciement économique och gëllt do, wa verhandelt gëtt. Et soll net méi verhandelt ginn iwwer egal wat fir eng Kënnegung, mee déi Kënnegung muss sech emol fir d'éischt definéieren als eng als eng Kënnegung, déi och kloer ekonomesch begrënnten Ursaachen huet. Zweetens, bis elo stung just zur Debatt, Wat kënnen d'Leit maachen, fir dem Betrib ze hëllefen iwwert d'Ronnen ze kommen. Eng Kategorie iwwert déi och verhandelt gëtt an esou Negociatiounen, muss och de Verzicht vun em Betrib op eng en Deel vu senge Benefisser sinn. Drëttens menge mer och, dass all Méiglechkeete vu Reklassement am Betrib, respektiv am Grupp zu deem de Betrib gehéiert, musse fir d'éischt erschöpft ginn, ier iwwerhaupt eng Kënnegung zoulässeg ass, dass awer gläichzäiteg awer och de Salarié muss fräi sinn, esou eng Propos, déi e gemeet kritt, unzehuelen oder och net. Eng weider Saach ass de Problem vun den Délaien, während deene muss verhandelt ginn. D'Gewerkschafte sinn do u ganz kuerz Délaie gebonnen, vu 14 Deeg. während deenen et net méiglech ass, eng seriö Verhandlung ze féieren. Duerfir wëlle mär deen Delai, fir ze verhandelen, op dräi Méint eropsetzen an esouguer, op Décisioun vun der Regierung, a gewësse Fäll op sechs Méint. Niewent der Verlängerung vun deenen Délaië gesi mer och vir, dass e Fong geschafe gëtt, an deen d'Patronen Cotisatiounen dra bezuelen, an dorauser ginn dann déi Expertisen, déi gefrot gi bei esou sozialen Négociatiounen, ginn dann finanzéiert. A wann déi Verhandlunge scheiteren, dann muss och d'Recht bestoen, dass e Geriicht kann, kucken, ob seriö verhandelt ginn ass, ob wierklech alles diskutéiert ginn ass, ob iwwert d'Beneficer diskutéiert ginn ass, ob iwwer Alternative vu Reklassement diskutéiert ginn ass an esou weider A wann e Geriicht feststellt, dat ka saiséiert ginn an mat enger Requête en annulation vun deene betraffene Leit, déi dann dono licenciéiert ginn nom Échec vun esou Verhandlungen, da muss dat Geriicht och kënnen d'Réintégratioun vun deene Leit, déi zu Onrecht, licenciéiert gi sinn, decidéieren. Mir hunn och eng Rei Moosname virgesi beim Maintien pour l'emploi. Och do muss eng Obligatioun fir ze verhandele bestoen. Och do muss iwwer eng Reduktioun vun de Benefisser diskutéiert ginn. An d'Gewerkschafte mussen d'Méiglechkeet kréien, e Recours ze maache beim Schlichtungsamt. En drëtte Volet vun eiser Proposition de loi gesäit vir, scho ganz fréi am Comité mixte, Am Comité mixte Gewerkschaften, de Gewerkschaften ze erméiglechen, Froen ze stellen an Informatiounen ze kréien, wa geplangt ass, Betriber ze schléissen, Fusiounen ze maachen, Aktivitéiten anzeschränken oder Verännerungen an der Aarbechtsorganisatioun virzezéien. Dat ass elo schonn e Recht vun de Gewerkschaften, fir doriwwer informéiert ze ginn am Comité mixte. De Problem ass just, Wann eng Gefor besteet, dass déi Pläng domat a Gefor géife geroden, verwierklecht ze ginn, da brauche se net virdrun informéiert ze ginn. Duerfir soe mär, Dach, an alle Fäll musse se virdrun informéiert ginn a si mussen och d'Méiglechkeet kréien, zu all Moment d'Schlichtungsamt ze befaasse mat där Problematik an et soll esouguer och do eng Méiglechkeet geschafe gi fir Kënnegungen, déi während enger gewësser Zäit, wou soll diskutéiert ginn, géifen ausgesprach ginn, fir déi z'annuléieren an déi Leit erëm an de Betrib eranzehuelen, bis dass verschidde Saache gekläert sinn. Wann d'Leit wéinst engem Licenciement abusif Ent looss ginn. Do hu mer festgestallt, dass eis Geriichter relativ moderat do ëmgi mat deene Licenciementen, mat deenen Indemnitéiten, wou de Patron da condamnéiert gëtt, haaptsächlech wat elo de Schmäerzensgeld ugeet, den Dommage moral. Deen Dommage moral, dee sollt un d'Anciennetéit gekoppelt ginn. Dat heescht, wann Der, Esou vill Joer Anciennetéit hutt se, oder esou vill Méint Dommage moral kënnen zougesprach kréien. Dat ass dee Minimum, wou et sollt an d'Gesetz kommen, fir dass och do déi Saach soll dissuasiv sinn, dass d'Patronen net sollten einfach dee Wee goen, fir ze soen, ma mir maachen einfach e Licenciement économique. Et muss natierlech dann bewise si vum Geriicht, dass dee Licenciement, Dee sollt ekonomesch sinn, datt deen net duerhält, net standhält virun der Appréciatioun vum Geriicht no där Definitioun, déi mer virdrun erwähnt hunn, datt do muss tatsächlech eng Rei Konditioune mussen erfëllt sinn, datt do wierklech eng Nout um Mann ass an net einfach nëmmen eng reng Rentabilitéitsfro vun der Bourse oder vu Standort, an do sollt dann deen Dommage moral tatsächlech dissuasiv wierken, dass de Patron, wann en seng Berechnung mécht an e seet, ech ginn dann elo eens Week anescht oder ech wëll de Benefice elo steigeren, dass dat awer een Deel vu sengem Calcul och muss sinn, wou en da sech wahrscheinlech och dann iwwerleet, ob dat net awer ze vill. an d'Käschte géif schloen an datt en dann eventuell Abstraktioun mécht vun engem Licenciement, deen e soss géif maachen, well dat souwisou net vill kascht. Cotisatioun, eng Cotisation spéciale des employeurs, déi op de Léin erhuewe gëtt, ass um Ursprung gewiescht vum Fonds, vum Financement vum Fonds pour l'emploi. Si ass 1983 afgeschaaft ginn a mär schloe vir, se erëm anzeféieren. an zwar an Héicht vun engem Prozent, an eleng déi Erhéijung vun engem Prozent giff dozou féieren, dass, mer hunn dat eis ausrechne gelooss, 128 Millioune méi giffen an d'Keess vum Fonds pour l'emploi erakommen. Dat wier also eng substantiell nei Finanzéierungsquell fir de Fonds pour l'emploi, déi och d'Betriber giff méi responsabiliséieren, wéi dat elo de Fall war. A mer mengen, zousätzlech soll och nach, wa Faillite frauduleusen zum Beispill kommen, wou Betriber wierklech de Mëssbrauch mat der Kollektivitéit begaangen hunn a sech beräichert hunn, oder wa besonnesch Fäll vu Licenciement abusif duerch d'Geriichter tranchéiert gi sinn an engem groussen Ausmooss, dass och déi Betriber, déi sech onsozial verhalen hunn, solle kënnen dozou condamnéiert ginn, déi Aiden, déi se vum Stat kritt hunn, zréckzebezuelen. An och dat giff an de Fonds Pôle emploi erakommen a giff geholl ginn, fir de Chômage ze finanzéieren.